Llogwch y da mawr Wyn Mason uh, ar ennill y uh, fedal drama um, tro cyntaf i, i chi ennill uh, honni, e, sut, sut oeddech chi'n teimlo? E, uh, oedd ni, oedd yn neis iawn. Mae yna lot o pomp a seremoni yn rhan o'r ysteddfod yn rhywbeth. Dwi'n siŵr bod rhai bobl yn damon wrth ennill gwobrau yn damon o'r envelop yn y post. Um, siŵr bod pob diwylliant ddim yn cael pomp o seremoni fel hyn. Um, ie na, oedd yn uh, bleserus iawn nes i, nes i fwynhau fe. Um, siaradwch chydig bach am y ddrama yma felly, a, a dwi'n dall bod yna bod 'na thema yn ma' 'na cer- gerddoriaeth Garth Bonello ma' hwnna'n chwarae rhan fawr yn y yn y ddrama 'ma hefyd a ma' 'na ryw linyn yy rhwngwladol iddi hi. Ie.
Yym wel es i draws yy Garth Bonello yn canu mewn gig yn Abertawe rhyw ddwy flynedd yn ôl ac o'n i'n hoffi ei gerddoriaeth e yym ac soniodd e bod e'n sgwennu album concept album amdano bardd o Tsieina hen Tsieina yr wythfed ganrif yy Li Bai ac yy o'n i'n hoffi'r syniad o'r concept album o'n i'n Caru concept albums pan o'n i'n ifanc, fel Ziggy Stardust a pethau fel hyn. A hefyd fi'n offi uh, barddoniaeth ac oedd yn y syniad felly o... Oedd yn ddan o uh, Levi oedd yn mynd bant yn teithio ar yr afon yn um, ffindio gwaith ar yr afon, gadlu ei wraig a'i blant gatref. So oedd y syniad yn y period fi, so ges i gael gair, ges i'r syniad felly yn y fan o'r lle o'n wneud darn theatr amdano hyn. So ges i gael gair gyda Gareth ar diwedd y cyngerdd ac oedd e'n agored iawn i'r syniad. So ges i fath o Sale bendith oddi wrtho fe wedyn i fynd mlaen, so nes i fynd fant i gwario blwyddyn uh, yn, uh, off and on yn, yn gweithio ar y ddrama. A dyn ôl at uh, Gareth blwyddyn yn hwyrach a dangos uh, ddrama iddo fe. Ac oedd e'n... Uh, ond o'n i moyn rhoi stori fy hunan, felly, felly yn yr... Chi'n cael felly Gareth yn ymateb i byrddonydd li, Libai. So felly oedd e'n tro fi nawr i ymateb i caneuon Gareth. So o'n i'n gwneud pwynt o peidio siarad gyda Gareth. uh, am flwyddyn er mwyn i fi cael rhoi uh, stamp y hunan ar hwn. Felly fi nawr yn ymateb i cynnion uh, Gareth. So na, mae'r ma stori dwi wedi creu yn hollol uh, wahanol i stori Levi. Beth yw'r stori amdano uh, dyn canol oed sy'n cael trafferthion gyda'i deulu ac yn y blaen, a mae fe'n a fe'n arfer ysgwennu cynnion, ond mae Levi yn ymddangos yn ei bywyd e ar ôl i'r cymeriad prynu llyfr o barddoniaeth uh, Levi. a mae fe'n rili baen o'r challenge iddo fe o sgwennu caneuon yn sefydledig ar ei gerddi fe, a mae'r cymeriad ddim yn, yn derbyn y challenge hyn. Felly, y cwestiwn dramatig wedyn yw, wel, pa fath o effaith mae Libai yn mynd i gael ar y teulu hyn ac ar y, y dyn hyn. So mae philosophy uh, da, um, Daoism, hen China, Ying Yang ac yn y blaen, dy fewn y fe. So cydbwysedd, a mynd gyda llif ac yn y blaen. Felly yy dylanwad eBay a Dowes yn ar y teulu hyn yy yw'r peth. Felly mae ddim rili yn cyd-fynd. Mae 'di cael ei adladu ar ben albym Gareth, mae ddim rili yy ni'n neud rhywbeth rhywbeth gwahanol. Ah. Jyst yy man cychwyn yy a hefyd yn yn yr ddrama wedyn chi'n ca'l s- yy darne o o caneuon wrth i'r sgwennwr caneuon 'ma yym cyfansoddi wrth mynd mlan.